Теп китәм, безнең биләр сәләтле, сәләт биләрле дигән кичке чара узды. Бик тә шәп узды, чөнки беләсез, менә аланнар, алар кичә беренче көн монда килде. Әмма дә ләкин кичке чара э, узган вакытта бик шәп, бик шәп атмосфера булды. Э, алар ничектер шулай берләштеләр. Менә беренче көн алар берләштеләр. Без алар өчен интерактив уеннар ясадык. Һәм инде шундый һәрбер аланга 10 алан безнең э, бу форумда 10 бирем ясадык. Һәм һәр э, биремне алар үтәделәр. Һәм Аннары соң безнең булды Open Air, без бийдек, без җырладык. Э, беренче көн бик шәп үтте, икенче көндә бик шәп үтә дип әйтә алам. Беләсезме, менә кичке чара турында без сезгә әзерләдек

Менә шулай, менә шулай узды безнең кичке чара. Шәп, шәп атмосфера булды. Һәм хәзер сез шуны э, үзегез дә күрдегез. Менә шундый видеоролик. Э, һәм комментарийлар язалар безгә. Ислам абый сәлам, сәлам. Всем привет, всем огромный привет, красота пишет. Я думаю, что это касается конкретно видеоролика, который э, отчет прошлого вечернего мероприятия. Минем кызы Мулька

Ул абыйны, ул егетне барысы да минемчә белә. Ул да булса Руфат абый Кыямов. Руфат абый, ишетәсеңме безне? Күрәсеңме безне? Сиңа сәлам, зур сәлам.
Сәлам, сәлам, Ислам абый. Сәлам, Биләр форум. Сәлам.
Руфат абый, кайф ничек?
Шәп, алда гелхей, алда гелхей, монда рәхәт, шуны белхей. Традиция безнең һәр вакытта шулай булачак. Әмин шулай булсын дип Алда гел, рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт сиңа. Ә, беләсең, әйдә башта әз генә синең белән сөйләшеп алыйк. Сиңа берничә сорау без әзерләдек. Анарсың э, синең белән бер э, кызыклы уен уйнап алабыз. Әлегә әйдә сораулардан башлыйк. Әйдә Лига студентов турында әз генә сөйләшеп алыйк. Менә студентлар лигасы оешмасы Менә әлегә бу моментта хәзер сез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Нинди шундый актуаль, кызыклы проектлар бара хәзер? Хәзер э, һәрбер студент э, сессияне биреп, һәр каникулларда, но без э, студентлар лигасында һәрвакыт эштә, без хәзерге моментта Лига форум дигән проектка әзер бара, һәм дә инде Алла бирса, бәлки Э, биләр белән бергә шуны ясарбыз. Ә хәзер э, шулай ук э, көз көзге проектларга студент года, транспортный грант һәм дә инде техникумлар һәм колледжлар студентлары өчен достижение года дигән премия ны сентябрьгә без планлаштырабыз. Шуңа күрә эш күп, җәй җәйдә студентлар каникулларда, ә без һәрвакыт

Лиловая понтовая рухият. Димәк, Сәләт аланы директоры һәм студентлар лигасы президенты булуның охшаш яклары бармы һәм шулай ук аермалы яклары бармы менә син безнең бит лидер билер форум лидер буларак нәрсә әйтә аласың нинди охшаш яклары һәм аермалы яклары
сәләт сабага сәлам сәләт э, рухияткә э, шул э, студентлар лигасы президенты буларак һәм дә инде сәләттә директор буларак ул охшаган рольләр охшаган позицияләр чөнки бер генә аерым аерма бар ул сәләттә балалар студентлар лигасында студентлар һәм дә инде һәр вакытта лидер Булып кала кирәк һәм һәрвак менә таләп биләр җыя бит һәрвакыт балаларны. Шулай ук студентлар лигасында без студентларны җыеп, бергә шундый максатлар куеп, алтын студент барырга
Әйе, начаррак, начаррак иштелә. Ә иштәсеңме безне, Руфат абый? Әлегә мин сине ишеттем, менә соңгы җөмләң ниндер Монда у нас технические неполадки, әзме Руфат абыйны без әлегә ишетмибез. Руфат абый безне ишетә микән, юк микән? Руфат абыйсы?

Шуңа күрә э, студент, студентлар лигасында президент буларак мин һәрвакыт э, үземнең практикада һәм опытны э, шундый тәҗрибәне сәләттән алып сәләттә чөнки барсыбыз да барыбыз да үсәбез һәм дә инде ошаган сурәттә шулай бергә эшлибез. Әйе, рәхмәт, рәхмәт, Руфат абый. Һәм инде, әйдә, соңгы сорау, кыска. Ә, төп өч лидерга хас булырга тиеш сыйфат. Менә синең уйлавыңча, нинди сыйфатлар ул?
Минем уйлавымча, ул сабырлык, русча сабырлык терпение әйе һәрвакытта лидер ул сабыр булырга тиеш икенче сыйфат ул аңлатып ну то есть аңлату белү то есть һәр үзеңнең сүзеңне син Аңлатырга тиеш. Шулай дөрес Ул итеп шундый- аңлатырга тиеш. Д- Әйе, д- дөрес итеп аңлатырга тиеш. Чөнки команда син командага бер нәрсә әйтсәң, берәнди задача куйсаң, ул команда аңламаса, син э, куйган максатларга ну, килә алмыйчаксың. Әйе, Һәм дә чөнки инде- нәтиҗә һәм дә инде- өчен син җаваплы, әйе. Әйе, дөрес, дөрес, дөрес. Һәм дә инде өченче сыйфат ул һәрвакыт алга карап бару. Э, Чөнки э, алга карамасаң ә, син үзеңнең максатыңны куйсаң ну, то есть куясың бер ниндидер датага дедлайн буенча аннары алга карамасаң анда бер ниндидер баррикадлар була ниндидер проблемалар килә ала шуны ә, менә проблема килгән вакытка хәтлек карап ә, команда белән җыелып решение табып, шул уже син әзер булачаксың киләсе э, проблема, сораулар булса. Шуңа күрә менә бу эш сыйфат ул аңлату белү, ул сабырлык һәм алга карап барырга. Рәхмәт.
Рәхмәт э, җавабың өчен. Спасибо за такой развернутый ответ. Хәзер инде әйдә, э, беләсең, менә монда комментарийлар язалар һәм бер комментарий шундый. 32 август дигән.

Шундый плоский шуткалар һәм дә инде бәлки просто тәкъдим итәчәкмен бер сүз белән. Рубрика Руфа табыдан плоские шутки. Ярый, китәк. Парижда яңа сәләт аланы ачылды. Аның исеме Сәләт круассан.
Оп, сәләт круассан минем шәп исем. Ә, киләсе елны форумда яңа арт объект булачак. Ул
Ушак.
Зур учак. Ярый шәп. Ә, минем шундый вариант иде. Зур кысты бургер. Монда бит үзең беләсең, түбәтәй, бәлкем, бәлкем шундый артобиек. Анда эшпешма булга тиеш инде. Кысты бургер ул бит теге. Бүтән җирдән, кысты быйдан. Әйе, әйе.
Димәк, да э, киләсе киләсе. Палатка, учак һәм
шашлык. Шашлык.
Һәм шашлык. Әйе, әйе, әйе. Э, Сәләт лайфның киләсе чыгар. Яңа кичә. Палатка, учак. һәм шашлык. Әйе, шундый кичке аш кичәсе. Сәләт лайфның киләсе чыгарылышында булачак яңа рубрика һәм аның исеме булачак Омтылыш.
Омтылыш.
Һәм соңгысы минем әби әйтмешли.
Һәр вакытта ашап йөрегез. Һәр вакытта ашап йөрегез. Әлбәттә, энергия кирәк, көч кирәк, шуңа күрә һәр вакытта ашап йөрегез. Руфат абый, бик зур рәхмәт сиңа. Э, безнең белән туры эфирда булганың өчен рәхмәт спасибо рәхмәт сезгә сәламнәр һәрбер кешегә сәләткә сагындым алла бирсә күрешербез сагындың димәк көтәбез сине кунакта бик зур рәхмәт рәхмәт руфат абыкыямов безнең белән булды татарстан республикасы студентлар лигасы президенты рәхмәт менә шулай сөйләшеп алдык көлеп алдык та һәм э, әлегә әйдәгез әз генә комментарийларны укыйк чөнки алар Әз генә булмастыр, чөнки алар күп. Сәлам, Бөгелмә районы, Карабаштан. Хәзерге вакытта минем кызым Гүзәлем сәләттә. Э, дип язалар безгә, аңа э, яңа дуслар очратырга телим. Минем улым 8 августта бара, Алла теләсә бик көтәбез. Э, шулай ук, димәк инде бу киләсе форум турында сүз бара. Благодарим вас за организацию, наши дети в

Хәзер менә без Руфат абый белән бергә сөйләштек әзме сәләт турында, форум турында. Һәм инде белгәнегезчә, сәләтнең бар низамәтләре, ул да булса 8 низамәт. Минемчә, барлык сәлкеш, барлык әйдәман, барлык аланнарының директорлары ул низаматларны белә. Кемдер, бәлкем, кем бу туры эфирны карый, аларны белми. Хәзер инде шул 8 низамәтне безгә сәлкешләр әйтә. Димәк, карыйбыз, тыңлыйбыз, истә калдырабыз.
Сәләт ул фән һәм белем, иҗат һәм рух мөхите. Тәнкыйть безнең алым түгел. Безнең алым, анализ, иҗат һәм үсеш. Бергә без сәясәткә кушылмыйбыз, әмма сәясәт безнең һәркайсыбызда һәм һәркайсыбыз сәясәттә булырга мөмкин.
Сәләт мөхитендә инглиз теле, ипи, рус теле, су, ә татар теле, һава. Сәләт, тәрбия бирү мөхите, ләкин тәрбиясезне төзәтү мөхите түгел. Без яхшылыкка тартылып үсәбез, начарлыктан этәрелеп түгел.
Димәк, шулай итеп, без ишеттек Сәләтнең низамәтләрен. Алты низамәт, мин сигез дип әйттем, минем математика буенча мин 70 балга йөге бердем шуңа күрә гафу итәрсез. Алтын замат минемчә бәлкем сез э, аларны истә калдыргансыздыр дип ышанып калабыз. Ә инде барлык айдаманнар, сәлкешләр ул низаматларны э, белә. Димәк, дәвам итәбез, хөрмәтле дуслар, кабатлыйм. Көтәбез сездән күбрәк комментарийлар, күбрәк лайклар куегыз һәм исегезгә төшерәм. Иң яхшы, иң креатив комментарий өчен без бүләк уйнатабыз. Ул да булса Сәләт стордан

иң креатив комментарий өчен. Шуңа күрә активрак комментарийларыгызны языгыз. Ә без дәвам итәбез. Э, әлегә бүген кич белән безнең булачак кичке чара ул да булса интеллектуаль турнир. Ул бүген квиз форматында үтә. Ул һәр форумны аның форматлары үзгәрә. Һәм инде хәзер э, мин сүзне тапшырам Анна Шарафиевга. Ул э, интеллектуаль турнирларның җитәкчесе. Безнең булачак рубрика Абау сорау.

турниру. Димәк, хөрмәтле дуслар, исегезгә төшерәм, Сәләт Лайф, без сәләтне күрсәтәбез, һәм инде безнең турыдан туры эфир әлегә бара. Без көтәбез сезнең лайкларны, без көтәбез сезнең комментарийларны, чөнки без Без бар Ютубта, ВКонтактеда һәм Инстаграмда әлегә сез туры эфирны карыйсыз. Яңадан әйтеп китәбез, Биләр җирлегендән, э, Лидерс Биләр форумнан, 4 форумнан сезгә зур кайнар сәлам. Һәм инде берничә комментарий. РДШ, спасибо вам, спасибо, Руфина Апа. Я надеюсь, что Руфина Апа уже услышит, когда э, будет смотреть это на Ютубе. Действительно, спасибо. Третий год подряд мы уже вместе с российским движением школьников этот прекрасный форум проводим. А, менә шундый тәкъдим бар. Менә монда Салят Лайф командасы монда. Сезне тыңлыйлар хәзер. Сезгә эфирга рекламная пауза кирәк. Һәр эфирдан китеп торып булмый. Минемчә бу бит шәп. Без бит ярты сәгать, 40 минут, 50 минут кайвакыт безнең туры эфирлар бара, рәхәтләнеп сез шул э, туры эфирларны карый аласыз һәм карыйсыз, шуңа сезгә бик зур рәхмәт. Э, Тимирхан абый монда смайликлар җибәрә, ул монда утыра, Тимирхан аны сәлам, моннан да э, сәлам җибәрә, моннан да сәлам җибәрә. Э, э, мемы из 2015 года подсказывают, да, немножко вспомнили мы 2015 э, эфирыгыз. Шәп сәләтләргә зур сәлам. Сезгә дә кемнәр безне карый, безнең яраткан тамашачылар, сезгә дә зур кайнар сәлам. Ә без дәвам итәбез һәм хәзер безнең өр яңа сәхифә, өр яңа рубрика булачак һәм инде аның алып баручысы белән сез таныш. Ул кичә туры эфирда булды. Ул да булса Буладовый Самарханов һәм рубриканың исеме Сәлкеш versus Әйдаман.

Әйдаман версус Сәлкеш уены булгач, монда биредә Әйдаман һәм Сәлкеш. Әйдәгез алар белән танышык. Әйдаман, сезгә сүз. Ә, барыгызга да сәлам, минем исемем Алсу апа. Мин Сәләт Раушан һәм Сәләт тел аланнарның әйдаманы. Рәхмәт, рәхмәт Алсу апа һәм Сәлкеш. Әйдә синең белән дә танышып үтик. Сәлам, сәлам дуслар. Минем исемем Камил. Мин Аспарух аланнан. Аспарух, сәлам, сәлам Аспарух алана. Һәм без башларга әзер. Безнең бүген ике раунд булачак. Һәм беренче раунд ул чувство времени, ягъни вакытны сизү. Дуслар, без Айдаман белән Сәлкешкә вакыт бирәчәкбез. Бу ничәнче форум әле безнең?
Дүртенче форум. О, ванна, дүртенче, дүртенче форум. Вакыт бик тиз үтә. Дүртенче форум, дуслар, шуңа күрә беренче итеп без 4 секунд бирәбез. Һәм сез Үзегездә 4 секунд саныйсыз да һәм кнопкага басырга тиеш буласыз. Кем дөресрәк, шул җиңәчәк. Сул якта безнең Сәлкеш, ягъни Камил һәм ул уң якта безнең Әйдаман, ягъни Алсу апа. Сез әзерме? Әзер.
Әзер. 4 секунд, киттек. Камил басты, Алсу апа басты. Әнәс карап үтик. Эш бөтен. Ого! Алсу апа якынрак булды. Син әз генә, әз генә минемчә ашыктың, ләкин Алсу апа 4 бөтен 100-дән 14. Бик якын булды бу. Хәзер киләсе киләсе раунд ул да булса 8 секунд чөнки сәләт 8 таҗлы йолдыз үзегез аңлыйсыз сез әзерме дуслар әзер әйдәгез киттек кем беренче булып басыр микән 8 секунд кем 8 секундны саный белә Белмим, белмим, кем булыр микән. Хәм, хаман басучылар юк. Опана! Беренче булды алса апа, әйдәгез карап үтик. 9 секунд. Ләкин Камил дә 9 бетен. 100-дән 53 секунд. Нигә сез шулай озак көттегез, дуслар? 1 секунд. Авыр, авыр башта шутларга. Башта шутларга э, авырмы?
Э. Авырдыр шул. 1 секунд, 1 секунд хата булып китте монда. Ярар, әйдәгез. Хәзер э, бүген ничәнче число әле безнең? Бүген 28 нче Шуңа күрә, әйдәгез, дуслар, 28 секунд бирик сезгә. Бу бик авыр булачак. Сез әзерме, дуслар? Әзер. Әзер.
Әйдәгез, киттек.
Киттек. Минемчә, 28 секундны ничек тә җиңелрәктер. Мәсәлән, 4 секундмы, 8 секундмы санарга. Ләкин белмим, белмим. Монда шанслар бик тә тигез. Ләкин сәкешәр алар кайвакыт сынга кала, ә эдаманнар бик пунктуаль булачак шуңа күрә, минемчә, Алсу апа җиңергә тиеш. Белмим, карарбыз. Камил да монда студияга беренче булып килде, шуңа күрә бәлки ул да 20 секундны 28 секундны чуклай алар. Алсу апа беренче булып басты. Камил хаман көтә. Һәм Камилла Бастайдагы скора балык нәтиҗәләргә. О, карагыз, дуслар, Алсу апага 27 бөтен 197. Алсу апа, ник син 003 секунд көтмәдең тагын? Мин сәлкеш җиңер дип уйлаганым, шуңа күрә көткәнем. Әз генә.
Әз генә көттең. Ә, син Камилгә шанс бирдең. Камил, син үзеңнең Мин баскач та ул басыр дип уйлаганым. Әй, әй, син үзеңнең 003 секундыңны шундый шансны син кулланмадың. Ярар, э, теге җырда җырлаган шикелле бас сәлкеш кнопкага, син басмасаң, Алсу апа басар. Хәзер, дуслар, тагын бер раунд. Ул да булса, э, экраннарга игътибар. Сез күрәчәксез. Ник мин карыйм монда? Бу бит буш. Һәм э, безнең киләсе раунд ул да булса э, мультфильм геройлары. Ягъни, э, шулай ук экранда язылачак э, геройның исеме. Э, карлсондыр яки джерри яки әллә кем булсын һәм аларның э, фотолары була бер бер атлы һәм сез шул геройны күргәч кнопкага басырга тиеш булачаксыз сезгә аңлашылдымы аңлашылды әйдә дуслар җыелыгыз һәм киттек матроскин матроскин кем соң ул матроскин ул теге матрос киемен киюче түгелдер инде Кем Матроскин? Әйе, Матроскин ул песи, дөрес, дөрес, э, Камил. Э, менә монда Биләр форумда йөрүче песи түгел, ул Простоквашиндагы песи. Әгәр карап үтик киләсе геройга, э, Диснейдан Винни Пух, дуслар дикат белән карагыз, ул Диснейдан. Союз мультфильмдагы Винни Пух түгел. Кем басты беренче булып? Камил басты. Сары төс янда дуслар күргәнегезчә һәм счет 2-гә 0. Камил алга чыга. Алсу апа, әйдә. Син инде әле кайчан мультиклар карамассыңдыр. Сиңа бит инде 47, ләкин бу раундта җиңергә кирәк. Һәм киләсе, киләсе герой. Тагын бер тапкыр Дисней, Дан Винни Пух, сиңа тагын бер шанс. Һәм бу юлы Алсу апа икенче тапкырдан Кереп бер бал үзенә яулады. Дөрес. Э, Камил югалып калды бугай. Дональд Дак. Дак кем ул, дуслар? Дак ул инглиз телендә? Дисней, э, э, Дак- мультфильмлардан. Әй, Дисней мультфильм. А Дак ничек тәрҗемә итә Гусь. инглиз телендә? Гусь. Гусь. Юк инде, нинди гусь булса. Дак ул кем, дуслар, сез беләсезме? Үрдәк. Үрдәк, Үрдәк, әлбәттә, гусь түгел, үрдәк. Дөрес. Э, э, Ягъни русча әйтсәк, утка. Эшкә бер. Безнең счет эшкә бер, Камил алда. Э, Леопольд песе, э, бездә инде тагын бер песе. Э, баштан матрос килде дә, хәзер Леопольд. Леопольдның иң танылган фразасын беләсеңме, Алсаба?
Оныттым. Балалар, Дус яшәгез. Әйе, дус яшәгез. Дус яшәгез. Бу бик яхшы бик яхшы совет минемчә. Әйдәгез, дуслар, чынлап та дус яшик. Һәм счет 3-2. О, ә хәзер менә Союз мультфильмнан Винни-Пух. Каясың ул? Әйе, нәк үзе. Шорт дүрткә ике, дуслар, ә безнең э, дүртенче форум булгач, э, без дүрт балга кадәр уйнадык. Дөрес бит? Дөрес. Һәм дүрткә ике счеты белән Камил җиңү яулый. Афәрин, Котлыйм. афәрин. Рәхмәт бирдем. Ә, Ягъни, дуслар, ә, Алсу апа Камил сезгә монда килүегез өчен бик зур рәхмәт. Әләгез, э, сезнең бәлки берәр сүзегез бардыр сәл кешеләргә, безнең караучы әйдаманнарга, абый апаларга. Синең сүзең бармы? Бик зур рәхмәт катнашкан өчен. Э, бу минем беренче килгән э, сәләт сәләт лагерена, беренче мәртәбә киләм. Һәм инде рәхмәт организациягә, Айдаманнарга.
Барысына, барысына рәхмәт, барысына рәхмәт дип әйтә Камил. Бик зур рәхмәт сиңа да Камил килгән өчен һәм Алсу апа. Мине чакыруыгызга барыгызга да рәхмәт. Сменны сәләтне яратыгыз. Сәләттә булыгыз, дуслар. Сәләттә булыгыз, минемчә, тагын бер бик яхшы совет. Һәм шулай итеп, дуслар, безнең уеныбыз тәмам, һәм сүз кире студияга. Рәхмәт!
Сәлкеш versus Әйдаман. Менә шундый өр яңа рубрика бездә булды. Булат абыйга бик зур рәхмәт ул рубриканы үткәргән өчен. Димәк, инде сез нәтиҗәне күрдегез. Бер балл җиде Әйдаман, бер балл җиде Сәлкеш. Нәтиҗә бергә Бер, дуслык җиңде, чөнки сәләттә, лидерс биләр формда безнең һәрвакытта дуслык җиңә. Әфәрин, әфәрин, бик зур рәхмәт. Э, иртәгә әйтеп китәм, тагын э, сез бу рубрикасны күрәчәксез. Башка уеннар булачак, шуңа күрә э, бездә язалар безгә, менә шәп рубрика диләр. Миңа да бу өр яңа рубрика Бик тә, бик тә ошый. Хөрмәтле дуслар, тамашачылар, сезгә комментарийларыгыз өчен зур рәхмәт. Әз генә укып китәм аларны. Исәнмесез. Минем ике сеңлем Динара һәм Аделина, энем Булат хәзерге вакытта сәләттә. Алар беренче тапкыр, аларга бик ошый. Э, көннең үткәнен дә сизмибез диләр. Телефоннан сөйләшергә дә вакыт юк диләр. Чыннан да шулай. Монда безнең программабыз бик шәп, бик тыгыз. Уку укыту программасы бара, спорт чаралары бара. кич белән кичке чаралар бара, чыннан да вакытлары юктыр, ләкин ышанып калабыз, берәр смс WhatsAppта хәбәр җибәрәләр дип э, уйлыйбыз. Э, димәк, рубрика бик кызык, анысы бик шәп. Сездә бочка өстәл урынына бик креатив. Чыннан да Сәләт Лайф ул бик креатив. Менә безнең монда өстәл түгел, э, шунда общий планда сез күрерсез, монда безнең бочка. Һәм инде хөрмәтле тамашачылар, Сәләт Лайф тамашачылары, хәзергә Э, безнең булачак э, сәләтле сәл кешеләр биредә. Ул да булса Арина Ханова һәм Диләрә Фәррахова. Хәзер берничә мизгелдән сез аларны күрерсез экраннарызда. Кызлар, сәлам, исәнмесез? Исәнмесез.
Ничек хәлләрегез? Әйбәт, үзегезнеке ничек? О, рәхмәт, рәхмәт. Мин дә сорадылар. Вау, минеке дә шәп. Мин монда вообще Кайф, менә ләззәтләнәм бу студиядә. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Сез үзегез кайсы аланнардан? Без Илкам аланыннан. Илкам хан аланыннан.
Ә үзегез кайсы яклардан? Казаннанмы? Икебез дә Бавлинский районнан. Бавлинский районнан.
Ә кайсы авылмы ул? Кайсы? Юк, үзе Баулыдан. Баулыдан шәһәрдән. А, Баулыдан, шәһәрдән, ярый, бик шәп. Димәк, инде сез иҗат итәсез, хәзер сездән булачак җыр. Э, нинди җыр булачак? Яшьлегем чишмәләре.
Вау, яшьлегем чишмәләре. Хәзер минемчә сез җырлаячаксыз һәм барлык безнең туры эфирны караучы э, әти-әниләр, әби-бабайлар, сәлкешләр, әйдаманнар сезнең белән бергә кушылып җырлыйлар. Рәхәтләнеп тыңлыйбыз сезне.

Баулы кызлары, Илһам хан аланы сәркешләре Арина Ханова һәм Диләрә Фәррахова. Кемнәр хәзер менә мониторлар янында? Әйдәгез әле алкышлап алыйк әле. Телефоннар янында кемнәр утыра? Без сезне ничек тә булса ишетербез. Рәхмәт, рәхмәт кызларга. Һәм инде рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Мин сезгә исегезгә төшереп китәм. Иң креатив комментарий өчен, бүгенге язган комментарийлар өчен иртәгә менә без бу шәп Сәләтстордан футболканы уйнатабыз. Шуңа күрә иртәгеге эфирды карагыз. 18:30да көн саен без чыгабыз туры эфирга. Шулай итеп, Leaders Беляр форум безнең икенче көн әлегә уза, әлегә безнең кичке чара интеллектуаль турнир булачак. Ә без инде сезгә әлбәттә Беляр форумны күрсәтәбез. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез. Иртәгә күрешербез.
Бу җәйдә сезгә тагын да якынрак булырга телибез. Һәр көнне бергә онлайн форум яңалыклары, яхшы кәеф һәм шиксез сәләт дөньясы. Биләр форумның һәр көнендә бер сәгатьлек турыдан-туры эфир. Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез.